מיט א שטארקע אמונה, דער רבי זאגט מ'דארף טענה'ן מיטן אייבערשטן, טענה'ן מיטן אייבערשטן האסטו נישט אן קיין שום הרהור, קיין שום קליינע געדאנק פארוואס דער אייבערשטער טוט עס צו מיר, חס וחלילה עס כאפט זיך אריין אזא שלעכטע א שלעכטע מחשבה, חמץ, פארוואס? פארוואס? וואס הייסט פארוואס? וואס הייסט פארוואס? דער אייבערשטער איז גוט, איך בעט דעם אייבערשטן נאכאמאל א מתנת חינם, איך בעט אים עס נאכאמאל, איך בעט אים עס נאכאמאל. חס וחלילה, דאס איז די מדריגה פון צדיקים, וואס די מדריגה, וואס איז א צדיק, ער האט נישט קיין, האט נישט קיין, האט נישט קיין שאלות, האט נישט קיין קשיות, און די מענטשן מיינען וואס הייסט אויב וויין איך, וואס טוט מיך עפעס וויי, מיינט אז איך האב נישט קיין אמונה? וויינען איז זייער א געזונטע זאך, ווען דער רבי האט פארלוירן זיין קינד, האט דער רבי נישט געוויינט, ר' משה האט נישט געטראפן דעם רמב ם וויינען, ווייל עס טוט וויי וויינט מען, אבער עס איז נישטא קיין קשיות אויפן אייבערשטן, עס איז נישטא קיין, פארוואס האסטו עס געטון צו מיר? כ'ווייס, ס'טוט מיר וויי, כ'ווייס דער אייבערשטער איז גוט צו מיר, דער אייבערשטער מאכט נאר גוט, דער אייבערשטער מאכט נאר גוט און אויב מען האט א שלעכטע מחשבה אויפן אייבערשטן מוז מען תשובה טון, מוז מען תשובה טון, דאס איז, דאס איז חמץ גמור, דאס איז די, דאס איז די ערגסטע פלאץ ווי א מענטש קען אנקומען, די אלע זאכן וואס מען רעדט, מען דארף זיך היטן די אויגן און היטן די מחשבה פון ניאוף, ווייל דאס ברענגט נאכדעם צו פארלירן אמונה. די שלעכטע קוק, האסט געקוקט א שלעכטע קוק, האסט געטראכט פון פון פון פון שמוץ, דאס ברענט אויס די מח אז ביז די מענטש הייבט אן טראכטן, שוין, די אייבערשטער ברוגז אויף מיך און די אייבערשטער דארף מיך נישט, און און און פארוואס טוט דאס דער אייבערשטער צו מיך, און פארוואס, איך בין אזוי גוט, און איך טו אזוי, איך טו אזוי, איך ווייס וואס דער אייבערשטער טוט איז גוט. קאי לע מינו ואין הבל, צדיק וישר היא, דער אייבערשטער איז גוט, איך וויין, עס טוט מיך וויי, יא, עס טוט מיך וויי, איך וויין איך דארף א שידוך, איך וויין איך דארף קינדער, איך וויין איך דארף, איך וויין איך פיל נישט גוט, איך וויל מיך גוט פילן, דאס איז א געזונטע זאך וויינען, ס'איז, א שוטה וויינט נישט, א שוטה אינו מרגיש. פילט נישט, ער ווייסט נישט ווען ס'איז גוט און ווען ס'איז קאלט און ווען ס'איז הייס, ווען מ'דארף לאכן און ווען מ'דארף וויינען. איך וויין אבער איך האב נישט קיין קשיות אויפ'ן אייבערשטן, איך טראסט דעם אייבערשטן. יעדע מאל א בחור ווערט א חתן, וואס פרעג איך דיך גלייך, האסט שוין איבערגעבעטן דעם אייבערשטן? זאגט דער אייבערשטער, איך בעט דיך איבער, איך זע ווי דו ביסט אזוי גוט צו מיר, און איך האב געמיינט אמאל אז פון מיך טראכט מען נישט, יא, איך ווייס, איך בין נישט געווען אין דיין מח מחשבה, הלוואי, הלוואי. זאלסט אויך האבן א ריינע מח און וויסן וואס, אפילו אלס בחור, וואס דער אייבערשטער טוט איז גוט און אבער אזוי איז א מענטש, פארוואס און פארוואס, איך בין דאך אזוי וואויל און איך טו דאך דאס און איך טו דאך יענץ און און אפשר אפשר בין איך נישט גענוג וואויל און אפשר דארף איך ווייס נישט גארנישט, איך טראסט דעם אייבערשטן, וואס דער אייבערשטער טוט איז גוט.